ojone lutuwa mon mogo dong cwinygi tek anyira pa jo mukene dong cwinygi tek i adadane ni ka ke idi Kricito lik koko kuman pud ical keken ke idi Kricito ka dong lik koko kuman ma nongo pud tye ical dok bene pud tye normal. Ci dong kong wagoyo kong, let's imagine ni KD Kricito tye ka romo ki nyap pa ngat mo, eh? Ka KD Kricito tye romo, wutamo ni likke romo bedo wa i caic mani? Onyo kita nen kede romo bedo wa i caic mani? Eh? Kong dong wageto kong ni Otye i citail man ni Missionary Society ne Missionary Style jo mukene bor abora ni MS Missionary Society ma nongo in nyap pa ngat moni in ibuto woko ki piny giri en KD Kricito dong tye malo kwija tung i dan bati kwija ee ee KD Kricito tye malo en citayil me micinari en waketo ka keto ni dong tye KD Kricito dong tye ka miti tii ki gubune weng En style moni ma nongo lutino odi mogo nongo tye ka bino onyo odong tye ka bino onyo latin moni ma nyinge kono gene-ni tye ka bino dong en aye style eno-ni ma dong myero kiwek lutino dong okati wek gunong kabedo ka ma gibedo iye wun lutino KD Christo aa KD Christo lik ojone. An wa yam kinywala i dye Acholi, adongo iye Acholi, pud dong pe aneno Acholi mo ma dok lik woko wa i Cais pa KD Kricito. En oweko jwi, an awaco ni Acholi mo ma cal ki KD Kricito peke, peke. Tek ka ngat mo owaco ni Acholi mo tye cal ki KD Kricito, ngat eni nongo otimo an abomination. onyo nongo owaco goba acholi mo peke ma cal ki kdi Kricito, an akwo i dye acholi, aneno lwoki acholi, aneno acholi pole kuweny pole, ento mo ma cal ki kdi Kricito to peke ba.

Eni ni aye dong adek loyo weng. Tek ewaco gin eni i introduction ne mo keken me vidio, ocwalle clip eno ni, Ci acikke dok akwonge ni abiyaro lok kom KD Kricito kwici kwici kwici kwici kwici kwici. Abi revealing lok kom KD Kricito kwici kwici kwici kwici. En wawot i dye Acholi obingayo KD Kricito. Wangolo ni calo loka ka Roma obingayo ka idye Kricito. I am, atye i cikke dok atye i kwonge. Obalo nyingwa oromo, otiyo ki nyingwa oromo, kun en tye lugwara mo ata, onyo madi onyo ka kwaya mo. So, ka idye Kricito, it's this is a serious warning. In itemme kong video ni mo keken ma in iketo, ci in introducing ni in latin pa Lebek onyo ilwong ka mo. ci dong in ibineno, ibineno dok ibiniang ni Daniel Sok kakare tye bad news loyo. Ibiniang. Ka in itamo ni goba ka mo keken video ni mo in icito introducing ni in latin pa Lebek. Adada ni wan kikome ma watye lutino pa Lebek, panewa bene tye pa Lebek, gangwa bene tye pa Lebek, pe ber dok wagak ka lwongo nying pa Labek kare ducu. Man dong pa KD Kristoni oloko nying pa Labek odwogo gin tukone. Kyle recording vidio apar nino acel, vidio apar-ni weng nongo olwongo iye nying pa Labek. Pingo? Pala dek gang ker gang awora mo ma pire tek ma pe wacce ka ma lubaba pe ibinongo iye ka ma luming pe ibinongo iye ka ma tim caro caro pe ibiwinyo nyingi iye pala dek ludewo jo ma kwiri ma pe ginyibo ming. So KD Kricito kong itim mistake mo doki me tuku ki nying gangwa, me tuku ki nying pa Lebek. Gin ma tye cwer cwinya dong en aye dong dano mukene nitamo en KD Kricito latin pa Lebeko. Ada. Giwaci ni latin pa Lebek i aye, latin pa Lebek ada. Pa Lebek mo malik calo KD Kricito ni tye. Kong ku Acholi mo malik calo KD Kricito tye. Acholi mo macal ki KD Kricito tye. KD Kricito nen calo Moses aligi ki dong magi mogo nyo ki dok lugwara mogo gitye ka miti giti ki labwolo eni ki laming eni ni me bino me yako ngom i gangwa i palabek me yako ngomwa nyo me bino me kelo peko i palabek pien Moses Ali owoto i palabek tyen ma romo aryo adek ni en ka ngomgi tye i palabek wonne kiyiko i pa Lebek. Co ngeyo kit ma lupa Lebek gua kwede mukene wa gitong ka tum ki ngagi i kome. Co nen calo dong gitye ka myero ni gicwal lakwarogi eni ma kono okanne ki nying ni KD Kricito. Kong me acel bene nying Acholi pa Nyeri bene pe. Nying Acoline nga kong? KD. KD tyen lokke ngo? Kricito bene dok aye dok ber aneno ni tye iye. Kricito okulo nyig me deyo mo ma onongo myero pe bene ojwere nyo o cok ki KD. Kricito lok eni lok mo me cwer cwiny mo ma pe larre. So wun lutwa ma wutye i social media i nino mo kiken teke KD. Kricito dok obino ka temo tuku ki nying pa labek.

ki i Uganda gi smuggling gidonyo kwede gicwalo mutoka wa i Congo yak mogo ma onongo giyako ki muduku KD Christo kong wek kong iniang mo KD Christo oluny kore ka en iye kong iniang mo oluny mere kore kodi ma an kare mukene akatiko i tiktok live ma nongo mogo atye ki kore nono-ni. Wuwek kong ka idi Kricito, wulony kor i nino mo, ci wulok dinge, onyo wulok bene en kor i face eni, ci wek wunen. Lok kom ka idi Kricito, pe tye ngat mo i biyali ma pe ngeyo ni ka idi Kricito lakwo, pe ngeyo ni ka idi Kricito layak madongo, ma onongo gitye i kin luyak madongo ma giyako yako onongo ki muduku. Everybody ngeyo lok kom KD Kricito. So abedo ka ling wa con wabedo ka kanyo lok kom KD Kricito ci waneno wiye dong tye ka dugo dito kato. Ki dong me aryo KD Kricito ni calo tye ka nene ni weko en ma waweke ni nen calo pe wangeyo lok kome. Tam wacayo kdi i Kricito dong oromo, ento it is becoming too much. Pien dong kome kitye referring ni latin Acholi kor latin pa Labek, dok ming eni omito giko, dok ming eni obigiko nino mo keken ma kdi Kricito otimo mistake, aciko dok anwoyo. owaco ni en nyinge en kor latin pa Lebek otimo introduction mo madok ki nying gangwa tugun pa Lebek kuca ocwal laklipe wek KD Christo oniang ni i Acholi kare ka okeco girac dong i cabit mukato an awaco i platform ka eni kit ma Taban Amin onongo kwede KD Christo. Taban Amin onongo KD Christo i taun Biyali ma kiguro ki idi Kricito oko weng kipiko taya weng i kome ma kimito cwinyo taya wek owang oko. Pien nongo dong dano weng ool loko ki kwo pa ke idi Kricito, guol loko ki yak, and giyako yak in a gangs, in a group. He was one of the gangs leader, me lukwo luyak. Ci dong, Tabana Min ki Kerone Madit, calo en General, ojuko dano, o cooling the situation, o calming the situation, oryemo dano, ci kikwanyo taya ki i kom KD Kricito, kigonyo cing KD Kricito. Tabana Min okwanyo KD Kricito, ocito kwede i mutokane, nicalo ocito kwede gange. En dong nicakke i kare eno-ni, rirem pa KD Kricito gugak matwal gin ki tabana amin. So kombeddi dong kadi Kricito neno tabana amin calo God Father ne, eh, calo God Father ne, pien oseving en ki wang i kom taya, oseving en ki to, en dong oweko dong gak dong i nget tabana amin. So nen calo tamo ni ka en ibedo ka kane i nget tabana amin ci dano bilwore. Wan actually waneno general adi kadi Kricito. Wan walworo Jeneral pa ngat mo? Peke in itimo lok itim goba marac kono itye kane ite Jeneral nyo ipe kane ite Jeneral nongo iyot calo co acel. Co mingi pe idwok ki nge Acholi, pe item gumi ki nge Acholi pien nen calo in itamo ni i Acholi pe kingeyo in maber, i Acholi pe kingeyo ni in lakwo, in layak ma onongo iyako dano ki muduku. Acholi itamo ni Acholi pe ngeyo wek in ibin irone i karene i Acholi ka ma pe kingeyo iye ni wan wangeyo lok komi con mada ento onongo waling alinga. Wangeyo lok komi con, wajale ajala mere onongo pe waye gamo lok boti, lok komi madwong. En luweku ducu ducu ducu pole weng kingeyo lok komi kwici kwici kwici kwici kwici kwici. So in ka idi i Kricito, medde mere ki nyibbe i kom Acholi, medde mere ki tuku ki nye Acholi, ci ibiniang i nino mo ni wan acoli cwinywa ocwe i kom madi, lugwara ki en aringa ki ca. Ibiniang ka ibitemo tukutuku ci wabiculi ki wang kor, wabiculi ki wang kwo ma lubara ki madigi ki kakwargi oneko ki wan acoli. Yes lok goba kuk and atye lok ma atye very serious teke itemo mere tuku ki nge acholi nyo nyipe i acholi ci wa bi culi ki wang kwo pa acholi ma madi gi tye neko gi wa i cawa ni i apa ki dong acholi madwong mukene ma ka kwa lugwara onekogi. Ibiniang i nino mo ni wan acwali cwinywa okeco keco mo pien dong tye lakodi lurok moni gitye ka myero temo gwomgi ki anywangagi eko i lobo acwali. Ongeyo maber ni acwali ogwoko kaki mapol i ngomgi ogwoko kaki mapol i territory ma megi but kaki eni they end up betraying acwali. Acwali ogwoko balalu i lobo acwali kare ca onongo gin aye lunyek lunyet cak pa babagi Itye neno ne? Acholi ogwoko kaka mani madi ogwoko acholi ogwoko madi i acholi ma pe lare. Kombedi madi gulokke gin itye lunekwa. I apa ki ka mapol adada i acholi. Wutye neno lok eni? So wan this time wakeco ko dong kwiji kwiji pe tye umu wang mo ki cen umu wang ki cing dong peke. umo wangi cing peke dok pe wabiye larok mo onyibbe i dye Acholi. Wan Acholi wamyero wabed Acholi piwa. Wakonyo lurok oromo, lurok gulok keko me nekowa, me timo aranyi ducu i kom wan macalo Acholi. So, lok man ni layomcwiny kigero ki nyaci dong pe wamyero nwoyo ne. So, Wan pe wabinyibo adongi mo i teritori pa Acodi, pe wabinyibo lalak mo ata ni obin ka nywenowa, diki mac olokke i komwa ocak neko wan. Pe wabiye mistake eni ni kwariwa gutimo ci wan waneno ni dong gin marac dong pe waye ni onwongone. Man bene cito bot balalo, balalo mogo ma tye ka kanne i Acholi, olalo mogo ma tye ka kanne i Acholi ki kaki mogo ma tye ka kanne i Acholi-ni. Balalo mere gubikanne pi kare mo manok nok pi ni agulu pud odiyo otac. I nino ma agulu oa ki i kom otac

tye weng bot lutino acwali ma tye i diaspora tye bot wan acwali weng ma watye gang wa ki ma tye i diaspora ni wangeyogi co nino mo Lubanga obikonyo agulu obia ki i kom otac ci otac dong kene ci ibineno ibineno ibineno ni acwali kara cwinygi ocwer cwer mo jwii wakok laling aling ki i cwinywa kany wakok laling aling pien wangeyo ni agulu odiyo wako ka mo ma watwero cito iye peke co agulu ni nino mo bene obitir nino mo obitye bene ci otac obidong kene ci wubineno wubiniang ni acwali cwiny gucwer.